CBN arak zotu nan dihlak tein nang kut kan in tai na. June ni ni zanlei sumlam pali tiang thong kan hlat khomi kan rak chim lai. SAC nih Sianginn onmi ZPCC le ZRA nih an cohlan. SAC nih June nihnih thawk in Basic Education Sianginn on a timmi kong ah Zomi Political Coordination Committee ZPCC le Zomi Revolution Army ZRA Eastern Comment nih dirpinak le cohlannak cathanh cu May sawmthum ah khan a chuah. Kum tawng ni le kum kul le kum hnih, kum tawng ni le kum kul le kum thum cacawn kum ah KG in Grade 11 tiang cawn ding tiah NLD cozah nih a rak thlenmi ning in cawn a si lai caah hmailei ah ram le miphun caah a ṭhahnemmi a si lai tiah an langhter. Zokan ramchung siangngakchia hna nih hmailei i ram le miphun caah arfi nan si bang kumni chung caan nan cawn kho ti lomi sianginn an va on ṭhan caah sianginn kai loin um hrimhrim hlah u. Nan thiamnak dihlak chuah in i zuam chih ko u tiah forfialnak zong an langhter chih. Calawng salo in mi zei bantuk le zei bantuk phu hmanh nih Zogen ram chungah sianginn hrawh le ka lo ding cachimtu siasiama te le ngandamnak lei rianṭuantu le cozah rianṭuantu hna ṭihpha le hrocer lo ding in kan in theihter hna. Cu bantuk a tuatu phu le minung cu a herning in hma lak an si lai i a her ahcun cozah he ṭangṭi in hma kan lak lai tiah an langhter. Manglianna Emma nih Mindat ralzam caah bawmhnak kuatmi ruby ting sawmkua le ting ruk le thongsawm nga ai tlikpi. SAC ralkap ruangah inn le lo a zam takmi Mindat pengchung ralzam mi hna caah aidin, si-ai le hruk-ai bawmhnak ramkip um Mindat bu nih an pekmi India ruby ting sawmkua le ting ruk le thongsawm nga Kawlram tangka in sengthong hnih leng hleng an tong tiah theih a si. Tangka cu Mizoram phanmi NLD-MP hlunpa pakhat hnatlakpinak in Kawlram ah a chuak i Aizawl ah a ṭhangmi Mang Lian Na Emma sin ah bank account in an kuat tiah theih a si. Ramkip ummi hna nih kuatmi ruby teng sawmkua le tengruk le thongsawm nga cu ai tlikpi. Ramkip um Mindat puu nih an pekmi tangka cu bank account pathum in kum thong nih le kum kul le kum khat

Kum thum tluk fanu pakhat an ngeih i a hlan ah India-Myanmar ramri ah kuva an rak zuar tiah theih a si. IMCO International Mindat Kechu Organization ṭuanvo ngeitu pakhat nih ralzam har tongmi hna caah eidin le si-ai kan bawmh khawh hna lo caah harnak an tong. IMCO nih tangka rubi ting sawmkua le ting ruk le thong sawm nga a firtu mangliannak a chungkhat sin ah Chin miphun ning tein lakkhawh ṭhan kan i zuam lai tiah a chim. Kumtong ni le kumkul le kumkhat September thla zong ah ramkip um Mindat bu CEA nih an kuatmi Thailand bat singret leng zong hlen an rak tong bal cang. Kale peng nili chung kahdohnak ah sac ralkap pali an thi. Tam ngai hliamhma an tuar. Sagaing ramṭhen Kale peng ah May kul le riat in sawmthum le khat tiang a cangmi nili chung kahdohnak ah sac ralkap a tlawm bik pali an thi i tam ngai hliamhma an tuar tiah PDF Kale nih June ni khat ah a thanh. Tlanglei Kale ah thazaang sawm nga lengin kahdohnak a tuahmi sac ralkap le mipi hriamtlai phu fon hna cu he lo khuapawng ah May kul le riat in kahdohnak an thawk i sac ralkap pathum an thi i Namyang Nachangkhwa kahdohnak chung zong ah sac ralkap pakhat a thi chap. Cun sac ralkap pawl cu Thocan khua hnulei ah PDF-Kale nih an kaltak cangmi battalion thu sakhan cu thazaang zahnih leng he an luh hnawh hna i PDF-Kale nih timhcia tein an hmanmi bomb a puah caah tam ngai hliamhma an tuar tiah theih a si. sac ralkap pawl cu an i ṭhen hnuah Zawlpi khua le Tonginsu khua ah an lut i inn pawl an khang hna lengah a thluak a ṭha pa ti lomi mipi pakhat an tha tiah theih a si. May sawmthum le khat ah sac ralkap pawl nih an kahmi hriamngan cu Nanmyawng khua Phungki sianginn chungah a tla i inn pawl a kangh lengah Phungki sianginn chung a ummi kum nga ngakchia pakhat tal in ralzaam pali Hriamngan nih a khen hna i fakpi in hma an pu tiah PDF Kalae thawngthanhnak in theih a si. Sakae ramthen ah kahdohnak a fak. SAC ralkap a thi mi an tam. Inn zakhat leng khangpiak a si. a luancia zarh chungah Sagaing ramṭhen Chintown tiva luankam ah SAC ralkap le mipi hriamtlai phufan hna karlak ah nifatin ngawt in kahdohnak a chuak tiah theih a si. Cu phufan chungah Myanmar ram chaklei hawikom phu hna zong an i tal tiah Myanmar Royal Dragon Army Captain Naga nih RFA ah a chim. Cu kahdohnak ahcun mipi hriamtlai phu hna nih chanthar hriam le auto meithal pawl man a si kha hmuh khawh a si tiah RFA nih a chim. Phufa hna nih vawlei laklawng sa loin Chintown tiva in Mingkin lei ah a rak ṭumi SAC timbo pariat zong an kah. Cu kahdohnak ahcun mipi hriamtlai phufan lei in hliamhma a pumi an tlawm i SAC lei a thimi an tam tiah Captain Naga nih RFA ah a chim. Adang thawngzamnak pawl kan zoh a si ahcun, tuzerh chung kahdohnak ah ralkap bawi pawl tal in ralkap thawngzaleng an thi tiah theih a si. NUG Minister of Defense ah rian a ṭuanmi U Nai Ṭhu Aung nih dothlennak phu pawl teinak an hmuhmi hi an lung aa rual caah a si tiah a chim. Kahdohnak chungah a sungmi sac ralkap pawl cu Botalim peng le Kani peng chung inn thongkhat leng tuzer chungah an khang tiah Captain Naga nih a chim. Khangpiakmi khua hna khamnak ding caah thazaang a za tuak in kan ngei lo caah kan lung a ṭha lo tiah Captain Naga nih cun a chimchap. U92 Aung Zong nih sac ralkap pawl hi mipi hna nih dothlennak thazaang an pek khawhnak hnga lo a tlerh hna tiah a chim. Tachi lei ah sac ralkap dirpinak tuah lio bawmbuatu thidan an pek. Tachi lei ah ralkap dirpinak puai a tuahmi pawl bawmbuat hnotu pahnih lakah Sein San Min cu Tachi lei pengkomh biaceihzung nih thidan an pek tiah theih a si. June nikhat ah bia an khiah i sualnak ngeimi ṭhengle aung cu section sawmnga le pahnih in thongkum sarih thlak ding bia an khiah. Sainsan min cu section zathum sawmruk pariat in thihdan pek ding in bia an khiahpiak tiah theih a si. June nikhat ah bia an khiahpiak hna. Pakhat cu thongkum sarih, pakhat cu bom kan puah ko tiah a ti caah thihdan an pek tiah shine pakhat nih a chim. Cu case he pehtlai in cunglei biaceihzung ah kai an duh rih ahcun nisarih chungah shine an hlan a hau tiah a chimchap. Tachileih ah kum thong ni le kum kul le kum hnih February nikhat ah sac ralkap dirpinak puai an rak tuah i mibupi sinah bom an rak puah. Cu bom puahnak ah minung pali an rak thi i sawmthum le pali hliamhma an rak pu.

May kul le kua zanlei ah khan Khamaya fai ei fai in SAC ralkap pali nih a dang SAC ralkap hna cu an kaa hna caah minung pathum an thi i meithal a kap hmasatu SAC ralkap pali cu meithal pakhat he an zaam. Cu a zaammi hna chungin ralkap pathum cu Karaturi khua pawng ah anmah SAC Ralkap lila nih an thah hna i a dang pakhat cu meithal he a zaam caah SAC ralkap nih an kawl tiah tualchungmi nih an chim. Khamaya 585 cu Kayin ramkawl kahdohnak chungah hmaifong in a ummi an si i kahdohnak hmun ah a thimi an tamnak ralkapbu pakhat zong a si. sac ralkap bawi pakhat zong KNLA sinah a hriamthil he a rak i fonh. Anmah sac ralkap phu chungah i theihthiam lonak le i dohnak a um tawn tiah theih a si.